Ɛnyɛ ɛkwan a ɔfa so sɛ problem no ɔbɛma no a exist because yɛse wo resist sexual tension nti sɛ woyɛ no seesei a ɛbɛkɔ, awia bɛsa aba, na anwummerɛ bɛsa aba, anaa naawɔtwe bɛsa aba, bosome bɛsa aba, na mmom wohia kwan a bɛfa so a wobɛtumi de asɔlve problem no. Nnipa bebree hu masturbation sɛ ɛnyɛ problem, na mmom Prophecy Scientific Herbal Clinic and Noble Doctor Elijah daa no sɛ masturbation yɛ problem, ɛyɛ very. big problem nti sɛ wo masturbate a deɛ mpɛ sɛ ɔde hyɛ wo tirim na ade hyɛ w'adwene mu sɛ ɛyɛ serious demonic ɛyɛ very very serious demonic ɛberɛ a wo masturbate fa wei hyɛ wo tirim fa wei hyɛ w'adwene mu fa wei to wo kra mu sɛ masturbation ɛyɛ yalewa soronko anaa ɔhaw soronko anaa amaneɛ soronko a onipa de ne ho wura mu a ɛwɔ pin doors Nnipa ho akwaa ɛpono nson kɔpem edu a ɛwɔ nnipa ho, the seven or seven up to ten doors of human being, masturbation, the moment a bɛ ho bɛwuram pɛ, open that doors no, ɛma ahombɔne nya kwan ɛwura w'abrabɔ mu, ɛha abrabɔ ne asetena no. Wo masturbate a, wo receive something called the mark of destruction, ahyɛnsodeɛ yɛ ɔsɛeɛ ahyɛnsodeɛ. Nti the moment ɛbɛsi that the mark of the destruction no, obɛnya the spirit of Shimodi, Abaddon, the Leviathan, the spirit of black witch and red witch, bɛnya akwanya amyɛ adwuma wɔ wɔ system anaa wɔ nipadua anaa wɔ hyɛbrɛ anaa wɔ abrabɔ mu ahaw aseta ne wɔ abrabɔ. Wobenya Maoris Spelling, bere a masturbate. Wobenya the Servian Spelling, the Servian Spelling, ahonhom a ɛyɛ adwuma direct from Satan ne nipa, anaa ni abɛyɛ a ɛyɛ adwuma direct from nipa to Satan, they operate you in your life, aha w'asetena ne w'abrabɔ. Ɛno nti na Prophecy Scientific Herbal Clinic yɛka kyerɛ wo sɛ mo ani nna hɔ, efisɛ sɛ yɛwɔ ahonhom tirimɔɔden a ɛyɛ adwuma tia hyɛbrɛ ne abrabɔ. Bra me dɔfo tie me. Masturbation, the effect of masturbation on your body. So obi masturbate. Ɛnura ne yɛ ka the three types of masturbation. So obi masturbation beduru the uh, primary masturbation na na obeduru secondary masturbation and secondary masturbation waba abɛyɛ addicted in masturbation. Nti ɔpɛ sɛ ogyae nso ɔntumi nyae. Sɛ ɛba sɛ obi beduru daa Secondary masturbation homicide no adeɛ na ɔyɛ no yɛ ɔhaw ɛyɛ amaneɛ nti ɔpɛ sɛ ɔgyae na ɔntumi nyae no ɛhɔ na asɛm no wɔ ɛhɔ na amaneɛ no wɔ nti masturbation will kill you me dɔfo tie me masturbation it will kill you wotwetwe wo ho anaa de adeɛ hyehyɛ w'ase no. Ebekum. Kwan bɛɛ so na masturbation bɛfa so a ebekum? Yes, masturbation, obi bisa sɛ ɛyɛ harmful anaa? Yes, ɛyɛ hundred percent harmful. It's more than deadly acid biara, anaa deadly weapon biara, anaa deadly drugs biara. It's very powerful and dangerous than any weapon biara a ɛtumi destroy human being anaa ɛtumi kum human being me dɔfo tie me masturbation can kill you or it will kill you wotwetwe ho wode adeɛ hyehyɛ ase no ɛbɛtumi akum na ɛbɛkum nso so so nipa bi a masturbate a wɔ nnipa no bra ɔmastabetia nneɛma mmiɛnsa bi si nnipa abrabɔ mu one masturbation will kill you physically two it kill you mentally three it will kill you spiritually masturbation will kill you physically mentally spiritually masturbation bɛkum nti nnipa bi a wɔ wiase bia no wokura saa nneɛma mmiɛnsa Wo kura nipadua, that is the physical, wo kura mentally, that is w'ahonim, wo kura spirit, that is wo soul. Me dɔfo tie me, masturbation will kill these three important things, make you a human being, ɛna ɛma ɔyɛ onipa, ɛna ɛma ɔyɛ ɔteasefoɔ, ɛna ɛma yɛ hu yɛ bɔ odin sɛ Yamansa, Gloria, ɛɛ eh, Francisca, yɛ bɔ Francis. Boo din deɛ boo din fɛ bia. Na mmom masturbation wo kill you, it will run you a wo nnim sɛ masturbation a run wo life, wo destiny. Masturbation will kill you wo physically. Yareɛ bi a ɛwɔ din masturbation bɛtumi de abrɛ wo yareɛ biara. Me nyi bi nnya bi. Masturbation bɛtumi de yareɛ bi abrɛ wo nti just assess your life. Wo hyɛ aseɛ sɛ wo masturbate, wo de wo ho wura masturbation mu, ɔhaw ne nsunsuansoɔ bɛn na ɛkɔ so? wɔ wo nipadua mu, wɔ w'adwene mu, ɛkɔ sɛn, ɛkɔ yie anase ɛnkɔ yie, ɛkyerɛ sɛ masturbation will kill you. Me dɔfo, ɛba mentally, masturbation ɛkum adwene, awerɛfie, mental health disorder, masturbation de bɛbrɛ wo, w'adwene nsisi so, wo yere fifi adeɛ ntɛntɛm, Adeɛ da ho koraa na ayerɛ fi woka asɛm na ayerɛ fi masturbation ma ayerɛ fi nneɛma a woyɛ deɛ wankasa woyɛ deɛ si w'ani so sɛ ɔbɛyɛ ɛma w'adwene ɛkɔ fam adwene no woyɛ student a wosua adeɛ na wabɛn afei wobɛhu sɛ wobɔn wo ba bɛrima no wo ba baa no na nka wabɛn afei wo ba ne baa na ɛba fam wotena ase dwene a wonte ase just push your daughter or your son wobɛhu sɛ ɔba no ɔ ɔ masturbate mepakyɛ wo wo wo lɔso focus. Masturbation ma wo loss focus, adwene no ntumi nfocusɔ adeɛ a ɛsɛ sɛ adwene no yɛ anaa nipadua no yɛ, nti wo misse focus, wo misse focus, w'attention w'attention wɔ biribi so yera, wontumi ncomplete adeɛ a ɛsi w'ani so sɛ woreyɛ, daa ne da nya mistakes come to your life. Through masturbation Through masturbation Through masturbation Wotumi fulfil task Yɛde dwumadie hyɛ wo nsa sɛ wowie ne yɔ no ɛyɛ den Mentally no wobɛnya mentally toughness Masturbation it bring you mentally toughness Nti ɛka kyerɛ wo sɛ masturbation will kill you brother, sister Masturbation will kill you Enti fa hyɛ wo tirim saa, wɔ asetena ne abrabɔ no mu. Me dɔfo tie me. Masturbation, it kill you spiritually, it kill you spiritually, masturbation will kill you spiritually, enti sɛ onipa bi masturbate a, hyɛ no nso sɛ, ɛbreki wo ne Onyankopɔn ayɔnkofa. it breaks you the the the the, the relationship between you and God it break through masturbation the spiritual connection between you and God it breaks ayɔnkofa da no nyankopɔn tɛ masturbation sɛɛ no Akwannya a ɛda no Nyankopɔn ntɛ masturbation sɛɛ no Anigye a wowɔ Nyankopɔn ho masturbation sɛɛ no Enti wo a na nka w'ahofama, wowɔ ahokeka, wowɔ anigyeɛ wɔ Nyamesom mu, Nyame, Onyamesom mu, asɔrefie, w'ahokeka wɔ soro, masturbation will kill it Enti asɛ wo ne Onyankopɔn ayɔnkofa, masturbation. Afei no Nyankopɔn ayɔnkofa no, wohunu sɛ ayɔnkofa no emu ate. Enti masturbation bɛma watumi atena asɔɔdan. Masturbation bɛtumi ama watena Nyankopɔn fie so na Nyankopɔn nim na ɔsoso nim Nyankopɔn. Enti wobɛtumi ayɛ diifoɔ, wobɛtumi ayɛ sɔfo, wobɛtumi ayɛ sɛmpaka, but na ne Nyankopɔn ayɔnkofa no abreki. Na mmom ɛso wobɛtumi ahyɛ nka watumi ayɛ nsɛnkyerɛnne. Na mmom na ɛnyɛ Nyame honhom ɛna ɛde woyɛ saa nsɛnkyerɛnne no. Na mmom na ɛyɛ honhom foforɔ bi ɛna ɛyɛ saa nsɛnkyerɛnne no ɛwɔ w'abrabɔ ɛne w'asetena mu. Ɛno nti, mereka akyerɛ wo nam adesua so reka akyerɛ wo sɛ, sɛ wo masturbate a, ma w'ani mmra ho so. Na mmom Prophecy Scientific Herbal Clinic reka akyerɛ wo sɛ, wohia Prophecy Sima Powder. Wohia Prophecy Sima Powder ɛberɛ a wo masturbate. So wonya Prophecy Sima Powder yi a, masturbation no a ɛde nnome abɛto so na abreku ne Nyankopɔn ayɔnkofa no, ɛbɛsɛe. Sunsum bi aware wo, sunsum bi ne wo da, ehu te wo so, woyɛ biribi a ɛnyɛ ye, sika bi tɔ nsam anaa ahye, wosua adeɛ koro a wonhu no, wontumi nkɔ nkan wɔ abrabɔ ne asetena mu, wohia simma paa da, saa haw bɛfiri hɔ, wo dehye bi atɔ nsam ntentan, wii mu ntentan, drugs mu ntentan, wohia prophecy simma powder, saa haw no bɛfiri hɔ. Wadu awale mfie so bɛrima koraa nsɛ ɔpɛ wadu awale mfie so sɛ ɔbaa pɛ koraa wɔ mfie hɔ ohia prophecy seema powder saa ha no bɛdɛ ebefiri hɔ medɔfo te adwuma a wɔn yɛ mu wote awale so wokunu nfa nyɛ hwɛ ɔyere nfa nyɛ hwee ohia prophecy seema powder relationship biara ba na agye agu bɛrima sɛ ɔbɔ alright wɔn yɛ nkete wɔn yɛ nhyehyɛ sɛ mo ba bɛwale wɔn sɛ na awale na agye agu debia bɛrima postpone ɛ postpone wa na asɛe proposal abaabaabaabaaba mu baabi a nkɔhwɛ ohia prophecy sima powder saa prophecy sima powder onyankopɔn bɛfa so asesa hyɛbrɛ no ahombɔne haw ahombɔne taataw different voices ɛna wote no ɔsom na wote no wadwene mu wote school dan mu wote fie wote wo dan mu ehu atena so hu hyɛw so Biribi kasa so kokoon ho kɔhyɛ ho akɔmfo ne nyina the work of the devil wo hia sima powder saa ɔha no bɛfiri hɔ sika bi atɔ nsɛm anaa ahye yɛsɛ wo yɛ bagyina nti wo yɛ biribi a nyɛ yɛ prophecy fɔ sɛ nyɛ nokorɛ bɛnya prophecy sima powder saa ha no bɛfiri mu na ade animonyam hyɛ ama awurade nyankopɔn Prɔfɛse Scientific Herbal Clinic ɛde Prɔfɛse Sima Powder aba. Wobɛhunu Prɔfɛse Scientific Herbal Clinic ɛwɔ Amasaman, Nkran, Amasaman. Yɛne NPP office ɛwɔ Amasaman no, ɛyɛ constituency office no ɛna ɛwɔ the same building, wɔn wɔ soro ɛna ɛwɔ mfimfini no nyinaa. Yɛyɛ adwuma firi Dwara kɔpem Memeneda. Saa la na wobɛhunu Prɔfɛse another branch wɔ Kumase Boshan Abirepɔ Girls School. Yɛne Afitafo no ɛwɔ main road no.

Anaasɛ saa adze otum fa fa fi wɛsɛɛt mu ma kyaate wɔ so, ɛyɛ WhatsApp. Ofir a, me dɔktɛs ne me nɛɛses ne wo bɛkasa. Na mbom sɛ ookyaate dze a, wo ne me ara na ebɛkyaate. Na mbom sɛ kɔɔl a, nnyɛ me wo ne me dɔktɛs ne me nɛɛses na ebɛkasa, ɛyɛ 0245 786747. Saa ara na Accra Live.

two two two seven wei nso yɛ Nkran Amasaman number no no baabi a wowɔ wɔ Ghana baabiara no yɛbɛtumi de aduro no asɛnde wo anaa wiase baabiara yɛbɛtumi de aduro no asɛnde wo amena ayɛ dɛ amena ayɛ yie mepatɔ adwuma mu na wote yɛ mu yɛmfa nyɛ hwee wɔ adwuma mu fɔ ne kyerɛ Prophecy Scientific Herbal Clinic bɛnya sima para na awurade mfɛ so mmoa wo mmarima a rɔba hyehyɛ mo bɛrima mu obiara mmra Prophecy Scientific Herbal Clinic adasɛ Nkran anaa Kumase. Saa rɔba no ahyehyɛ mo bɛmma no nyinaa bɛfiri hɔ, mobɛyiyi afiri hɔ ntɛm so koraa. Ɛbɛfiri hɔ ntɛm so koraa na ahyɛ Nyankopɔn ne Ne din animuonyam. Rɔba hyehyɛhyɛ mo bɛmma mu, Awurade bɛfa so. Ɛyɛ prostate enlargement anaa prostatitis anaa cancerous, Awurade bɛtumi afrɛ so aboa wo na wade wo ho. Mo a mowɔ nkasɛɛ mu yareɛ ne ntini mu yareɛ, montu mmirika mmra Amasaman anaasɛ Kumase Bɔhyɛn Abrɛpɔ. Ɛnka Amasaman anaa Kumase Bɔhyɛn Abrɛpɔ, Awurade bɛfrɛ so aboa mo na wobɛnya no fawohodie. Mo a mowɔ nna mu yare a masturbation ne spiritual marriage ama mo mmarima afomfɔn, ayɛ nketenkete nketenkete na even koraa sɛ awu nyɛ adwuma, momfa mo ani nkyerɛ prophecy. Yɛ herbal clinic no baabiara. Onyankopɔn bɛhwɛ so ama anidasoɔ aba. Wo de ɔbarima no awu koraa, kodwo tɔ, nyɛ sikaduro na ade akɔgya yɛ mo anidasoɔ. Anaasɛ wo deɛ no, wo deɛ no, mepatwɔ tie me, ɛyɛ accident na wanya ɛna ntini bi ata na sikaduro na ɔde akɔgya, ɛnde yɛntumi nyɛ ho hwee. Na mmom ɛnyɛ saa deɛ a, Tumi no ka bɛgyina no aso kyerɛ bɛ no abɔ adwuma na obi ahu sɛ ampa ɔrebɔ adwuma. Yɛmmɔɔ yaleɛ din ɛno nkyɛ sɛ prɔfɛsefoɔ nyɛ yaleɛ bio, wode adwene mu yaleɛ, adwene mu yaleɛ, the whole West Africa Prophecy Scientific ɛne the best herbal and spiritual clinic 2018, 2019, 2019, 2020 Prophecy Scientific Herbal Clinic is the best herbal clinic of the year. Medɔfo, ɛdeɛn na ɛyɛ ɔhaw ne amaneɛ? Furniture Prophecy Scientific Herbal Clinic Ɔhaw bi a ɛda wo so no, sunsum fam ne honam fam, Awurade bɛfa so aboa wo. Shalom, peace be with you. Me ne wo bɛhyia next week. No, yɛbɛhyia Nyambo akyina, nyɛ next week. Ɛkyena, me ne wo yɛbɛhyia. Hwɛ Prophecy TV. Hwɛ Prophecy TV. Like, na hyɛ. Yɛde biribiara to wo mu na. Wo like na wo share a wobɛnya nɔfication no ɛberɛ a program bɛtɔ mu naa na atumi aboa. Na hwe yɛ TV no live na recommend ma wo nua ne wo namfo na sɛ namfofo bebree brɛ nipa bebree brɛ a masturbation ne spiritual ma ne gays ne lesbianism onim sɛ ɛno na ɛha no bɛ ɛpira no Onyankopɔn atumi afa de hyeɛ biara nipa bi a ɔwɔ saa haw no amena afiri mu na ahyɛ Nyankopɔn ɛne ne gya no YouTube wobɛnya yɛ. Facebook wobenya Prophecy TV ɛne yɛn nni ahyia ɛberɛ ɛne bra no I love you God bless you. Wode saa bro 15 minutes no. 14. Oh saa. Anuanom adɔfo, me a megyina ha yi, ɛnyɛ sei na na meteɛ. Na ɔdɔfoɔ bi na dii Simon Pada ho adanseɛ de maa me, na mituu anammɔn a mekɔɔ Prɔfɛse hɔ a me nsa kaa sum apaaden. Ɛnnɛ, ase sɛ m'abrabɔ te se meda a ne obi ne me abɛda. Bere bi sen sɛ mekogye adi wɔ obi hɔ koraa a me nsa nka so ɛnnɛ, ɛnam sum apaada so nti. Ɛnnɛ, aburokyefoɔ na medi wɔn nsawɔsoɔ. Ɛsan sɛ sɛ mepɛ biribi koraa fi obi hɔ na me nsa nka so ɛnnɛ, mebue m'ano a pɛ na me nsa aka ɛnam sum apaaden so. Ɛtumi nya. Kɔ na kɔ sɔhwɛ, ɛnyɛ agodie bi na edi, bese wo kɔ a, ne ebi koraa na deɛ wo wo susuo no a wode adwene, ɛbɛ boro so. Me nua no, ntaadeɛ a ɛhyɛ me nyinaa, ɛyɛ adɔfoɔ bi na ama me nsa aka, enti wo nso kɔ na kɔ sɔhwɛ, sɛ wo nkɔɔeɛ a, wo nhunu hwee, kɔ na kɔ sɔhwɛ.